ya oyumore uru jokananam akelo ni gimoro ka manyien kendo akwau jokananam mondo uwinj gima adalose kuome adaloso kuom gimoro miluongo ni bank jokananam wan onge gi bank kama wanya keto pesawa bang' timo ohalawa kata bang' usowa bank wa waonge go bank mwakete pesa gin bank okuyu Bank ma kete pesa en bank mag sirikal. Koro un uda dhi maendeleo aje? Un uda dhi mbele nade? Okuyu ochayou, sirikal ochayou, to un pesa muketo negi kuno. Pesa kuja keto negi kuno ema kago gitiyogo. Gima gima ok oyudo go onge. Ema ji ma ji ji ji olo pesa go. Gi gi gi gi gijengo ma ute gi madongo dongo. Ji oro pesa go. Ema gi chiwogo gik madongo dongo, pesa e ume tiyo. Onge kabila moro ma keto pesa e bank kaka joluo. Okuyu gi me ma ma tajiri gi ok ket pesa e bank. Oria ma ineno ma tajiri gi ok ket pesa e bank. Mi- Wahindi ma ineno ma tajiri gi ok ket pesa e bank. Jogi keto pesa gi e ute gi, kata pesa gi go ginyiewo go gik moko kama gold. necklace hizi ma gold ma, wan, wan, wan, mar mondegi to gikete e bag gi kata gikete e sanduku gi jogo ok ket pesa e bank nikech ka giketo pesa e bank giluoro sirikali mondo oluwgi o- openjgi ni pesa gigolo kanye jokanyna mon waketo pesa wa e bank Jokanyo ne mon motiyo gi bank motiyo gi bank ma bank okete pesa. Equity Bank en mar Okuyu. KCB Bank en mar sirkal. First Community Bank en mar o, en mar ng'a? Oria. E, Gulf Bank en mar Oria. Bengi mak moko gi Corporation Bank en bank mar ng'ato. Standard Bank en mar England. Bengi mopong' opong' opong' gin mag ji. Je, wan gi bank mar jokanyanam?

Koro akwau jokanyanam, akwau jokanyanam, like my video, share my video, subscribe my channel, call the DJ TV siasa. Koro ang'isou, wabet gi bank wa jokanyanam. Bank kwasebet go to wanyalo miye nying moro, wanyalo miye Luo Banks, wanyalo miye Luong Semeji Bank, wanyalo miye eh, bank ni en en pesa bank Wami bed gi bankwa. Gima wadwa loso ni kae wanyiso nang'o? Wabed gi banko ma wabed gi banko ma mokete pesawa. Wabed gi banko mokete pesawa. Wabed gi banko mokete pesawa. Ok ni bank Okuyu motere pesawa. Equity bank ni en bank mar Okuyu. Okuyu tiyo gi pesa marach. Bank ni ineno kaka ochakore. To onge tajiri moro ma jaluo. An aonge pesa to an dabed gi pesa ni tajiri. Gik monyiso gi endi kasetimo chon. Gi ka timo chon. Tajiri onge tajiri moko joluo ma nyabet ma yawo bank. Koni bank yawo bank en dwaro pesa adi? Mond joluo sa kse be bank gi. Wabed gi bank wa yawa. Ma kata kwa dhi kawo gopo to wadhi kawo gopo kwa jokwa. Bank no bed en bank ma kijaluo, tindiko manager kijaluo, CEO ni jaluo. Moko moko gi ti mix tu. To kri mol, i mix tu mar gi mar jirani, indiko mana jirani, i mix mindiko mar simeji gi. Hmm? Kata okuyo bende kachiel achiel to obed gi bangwa gimo gimo chuno kata gima important kata gima onego atim joluo. An asa loso mang'eny to kawuono akelo kendo aloso gimoro ni bank wa obed gi bank wa. Wajaluo onge gi bank. To noto ang'ang'ane gi ji nodwa sirikali. Odo ang'ang'ane gi ji nodwa bet gi ji mang'eny. Ing'e ni ji yanywa oko kae. Ji wacho ni onge jomosomo kaka joluo to gionge gi wigi. Joluo fuwo. Joluo somo to ofuwo. Uwinjo wechega giwacho nang'o? Giwacho nang'o? Joluo somo to fuwo. Joluo somo to tarore. Nonge joma somo ka joluo to fuwo to tarogi. To adiera gini ayiego bwana. Wan wasomo to gik mwatimo gik mofuwo. Wan wasomo to gik mwatimo gik motarore. Wan wasomo to gik mwaparo gik maonge tiendgi. Ang'a rach kodo jo Kananam. Ang'a timore jo Kananam. Ang'a timore jo dhot. Ang'a timore jo gweng. Ang'a timore jo korwa. Ang'a timore jo dala. Ok naloso marach. Aloso gima ni wiya. Aloso gima ni chunya. Mondo akony jotendwa. Mondo akony jowa. Jodhier. Joonge mwa- mwandu. To mwandu to nitie. Manya konyogi. Jomewo. Be igi kwar ma jonguni ma jonyiego ma ok ginya ng'eyo kata jaduong' mondo odhi kanye eh? joluo wan jo ja- dala joluo wan warocho dhok achiel eh? to ang'a rach kodu nok obed joma otang' bwana nok obed joma nigi mipango bwana ang'a rach kodu wawiriwore bwana wabed gi bankwa wajoluo konya bed gi bankwa wajoluo konya bed gi osiptendewa Oje luo. Abo loso abo kelo video moro abo loso mag ga- ga- gari. Kata geche waonge go mtoka. Mtoka manya ting'o jowa koya ka- kae nyaka dala. Onge koya Nairobi ka nyaka dala. Kata koya Nairobi ka nyaka ka. Joluo atarore nade yawa. Ohala matimo nade. Okuyo mantie gi geche gi ko kamoro amora. To okuyo gi. Geche gi mantie kamoro amora gi. Geche gi mantie kamoro amora okuyo gi. Un onge mjaluo ma nyadhi keto gachgi koya Nairobi ka nadhi kanye? Dhi Central. To gin be giketo gari ma yak Nairobi ka madhi nyaka Nyanza. Joluo atarore nade? Pesa ma onge go, koso wan jo nguni, koso wan joma igi lit, koso wan joma lwetgi kibi, ki, eh, kikombe, koso wan joma wuor, koso wan joma odhier. Ang'a timore. wadhier koso wawuor koso wan jonyiego koso ang'a timore mok wanyal bet gi gikwa to gima lose sani en bank joluo nyaka wabed gi bank One, almost 50 million people in kenya 50 million people kenya ok wanyal bet gi bank ok wanyal bet kama onge wuoge kama wakane pesawa ka bank omogole pesawa ne kaka okuyo ni mbele bana nigi pesa gi bwana to joluo wanasomo Jaluo wan wasomo. Somo wani dhi kanye? Somo en mana somo wagi en mana nyiso ji koso ma showing off. Somo wagi gin mana mana pepni tu. Somo wagi gin mana gi gi gazete gi keti gi. Somo wagi gin mana negi mana TV. Onge kama onya timo somo wagi okete okete gini. Tich moni jone. Joka nyanam. Ok amor kaka wadhi. Joka nyanam. Ok mora kaka wadhi. Joka nyanam. Ok ber kaka dhi. Joka nyanam. Onge gi mpango bana. obed gi joma obed joma opangore obed joma pango gikgi obed joma gin gi gikgi kata ka watamore kata ka wiwa tek to wan gi gikwa obed gi gikwa jokanyanam obed gi gikwa jokanyanam obed gi gikwa jokanyanam wapangore jokanyanam eh? ani suma maketo waongego jokanyanam

Gima awacho joka nam, awacho ni mondo abed gi bank. Agolo video ni, alose kuom bank. Nitie video moko ma asegolo. Asegolo video mar ohala, asegolo video mar pombe gi kong'o gi ang'o, asegolo. Asegolo video mar puodho gi puro gi ang'o. Sani koro agolo video mar bank. Video mabiro, abiro golo video mar wuotho kata video mar gari. Abiro golo video no. To vidio ma boluwe kendo abogolo vidio mar ang'o? Thieth kata vidio mar ang'o? Osiptal. Jokana na mang'a rach kodwa. Wan joluo ang'o rach kodwa? Joluo ang'o rach kod joluo? Wawach kidha kamoro mondo uwinjwa. Joluo ufuwo. Joluo utaroru. Joluo udhier. Joluo umewo. Ang'o rach kodu joluo? Ang'o rach kodu joluo? Apenjou nang'o Arioch kod Joluo? Ok unyal bet gi giku. Bank ok unyal bet gi Joluo. Ang'o miyo wakawo pesa wadhi keto e bank mar jo, jo, jo, jo Karabuon gi? Hmm? Mkubwa mar bank oket gi jo, jo, jo Karabuon. Sani sek, eh, treasury man gin jo Karabuon. Dube ni un gi bank un gi pesa u, diko gigi gin gigu. Hmm? Dibedo ni gik moko, diko imiu kata mkubwa ya jeshi ok miu. Ndiko koni miyo gik moko nikech ang'o? Un gi sei, un gi nguvu mar loso. Pesa e nguvu. Pesa en otas, un wach pesa en otas to un onge go. Pesa ma un go jokaluo ni en mana showing off mar nyiso ji ni un gi pesa. Ng'ano nyiewo gari maduong' onyiso ji ni en gi pesa. Ng'ano nyiewo lewni ma bechgi ng'eny onyiso ji ni en gi pesa. Ng'ano ng'ano wuotho ka ringore nikech en gi pesa. pesa ukete ohala pesa ukete gik mopangore opangore ketu pesa kama idwaro kuomgi ng'ato osu jokanyono nyaka ubed gi pesa ma pesa ugi nyaka uket e bank manyiso bank uno ketu pesa u e bank u hmm? ketu pesa u e bank u ang'ato osu jokanyono ok unyal keto pesa u e bank u hmm? ang'o matar kodu ang'o arach kodu ni jokanyono maonge bank He jokanyanam oonge gohala. jokanyanam alafu uringo ne ji ka nun gi pesa. Ng'ato ringo gi ji wacho English mang'eny, English mang'eny, en gi pesa to pesa onge. Onyiewo Land Cru, onyiewo ma, ma Mercedes Benz, onyiewo eh, pa- Pajero, onyiewo Land Cruiser, onyang', onyiewo mtokni ma bechgi ng'eny, onyiewo BW, onyiewo pesa ma pesagi ng'eny, Peugeot, onyiewo pesa gik moko bechgi ng'eny, bechgi ng'eny, to en onge pesa. Ang'o arach ku jokanyanam? Yaye banku jokanyanam, ukuodo wiwa jokanyanam. Kuodo wiwa ka, ka, wi- kaka Raila okuodo wiwa, to un be koro ukuodo wiwa. Onge kama unyalo keto pesau, to kono ng'en gi pesa. Pesa un go man go, mar showing two off. Mano e kaka okonyo ang'o? Jo kanyakla nyaka obed gi pesa u. Jo kanyakla nyaka bed gi bank kuma utere pesa u. Bank kuma utere kokuyu gi, konyo mana jokuyu, konyo mana sirkal. Un ok konyu. Ibiro nyisa bank u gi, bank pesa u go konyou gi ang'o? Jo kanyakla pesa u go konyou gi ang'o mutere e bank gi no? Yaw bank u. Onge ng'ama, onge ng'ama omiyo wanya nyiewo bank. Onge ng'ama omiyo wanya nyiewo bank jo kanyakla. Onge jo kanyakla ma jo ohala. mong'e ni ma johala ma johala okuyu ong'e ma ma johala okuyu ma johala ong'egi jokanyalom nitie kata minya kwan ma johala ma johala onge gi nikech ang'o onge gi ok nya kwan gi ma johala ma jokanyanam ma johala ma joka joluo joluo un ta